Léif Vertrieder vun der Press, mir begréissen Iech op eiser Pressekonferenz vum nationale Virstand vum OGBL. Ech soen Iech Merci fir Är Präsenz. Moien, mir hu grad ugefaangen. Nach näischt verpasst. E ganz grousse Merci fir Är Präsenz haut de Mëtte, well et ass en eigentlech e regulare nationale Virstand vum OGBL mat eise politesche Positiounen an awer och e wichtige nationale Virstand. Et ass dee leschten virum Summer an duerfir si mer ganz frou, dass Der zahlreich dobäi sidd. Gutt, mir kënnen awer eng Schlasslidd. A mir si frou, datt Der do sidd. Ech weess, datt och politesch vill lass ass am Moment an dass Dir och alleguerte vill beschäftegt sidd. Mee dat bedeit natierlech och, datt mir vill beschäftegt sinn an dofir ëmsou méi flott, datt Der dobäi sidd an dann och nach an eisem super klimatiséierte Gebai hei. Ech hu schonn, mir haten elo schonn am Summer hei eng Pressekonferenz an deem Wieder, ech hu mech do schonn entschëllegt, et gëtt, Good one. Dofir, mee Dir wësst och, Dir sidd all schonn do gewiescht bei de Pressekonferenze vum Comité national, dass esou vill Matière, ech versichen et och kuerz ze maachen an hei dat Wesentlecht ze bréngen, wa mer soen, leschten nationale Virstand virum Summer, ass et och ëmmer e bëssen den Zäitpunkt fir eis e Bilan ze zéie vun deem, wat dëst Joer passéiert ass an de leschte Méint. A mir stelle fest, dass mer vill Aarbecht haten, dass et staark, eng staark Gewerkschaft gebraucht huet, och an deene politesch mouvementéierten Zäiten, an deene mer sinn. A mir si frou iwwert dat, iwwert eisen Asaz an deene leschte Méint an och d'lescht Joer, och an den Tripartiten. An Dir wësst, dass déi lescht Tripartite och eng ganz wesentlech fir eis war, well do eng ganz Rei Mesuren, getraff gi sinn, déi déi Leit, déi mir vertrieden, direkt concernéieren, also dat heescht all déi schaffend Leit an d'Pensionéiert hei zu Lëtzebuerg, Entlaaschtunge fir d'Menagen an eng ganz Rei wichteg Punkten. Ech ginn net méi drop an, dat hu mer alleguerte schonn duerch. Mee ganz wichteg war natierlech fir eis, dass mer an dee dote Tripartite-Accord e Bekenne vun alle Partner, souwuel de Sozialpartner wéi d'Regierung, zum Indexmechanismus hunn, an dat war e ganz wichtigen Deel vun deem Accord, mir hunn awer och e Bekenne zu dem Fait, dass d'Leit an enger Kafkraaft-Kris stiechen an dass mer weiderhin de Menagë mussen ënner d'Äerm gräifen. An dat ass och geschitt mat dem Weiderféiere vum Plafonnement vun den Energiepräisser, dat kennt Der alles, awer och all déi aner Mesuren, e bëllegen Akt, all déi Mesuren op dem der Déductibilitéit op den Zënsen fir déi Leit, déi e Prêt hypothécaire hunn, déi awer och de Crédit impôt fir d'Revis-Empfänger, dee weidergefouert gëtt, dat sinn alles ganz wichteg Saachen. Mee een anere wichtegen Element vun där doter Tripartite war jo, wéi Der wësst, fir den OGBL déi Fro, vun der Upassung vum Steierbarème un d'Inflatioun. Mir hunn och de Moien als national Virstand nach eng Kéier rekapituléiert, dass den OGBL wierklech dee war, deen insistéiert huet op deem Punkt a mir gesot hunn, Gutt, et gëtt eng ganz Rei Froen an der Steierpolitik, déi musse gekläert ginn, mee op deem Stadium, wou mer elo sinn, wou mer annoncéiert krute vun der Regierung, et kënnt keng Steierreform, muss op d'mannst hei eppes passéieren, well iwwert déi ganz Zäit, Vun der leschter Mandature hunn alleguerten d'Leit ganz vill Abousse gehat op hirer Kafkraaft duerch de Phänomen vun der kaler Progressioun, deen ech elo hei net méi erklären an net méi drop aginn, well dat hu mer ganz vill gemaat an deene leschte Méint. Mee dat war fir den OGBL e ganz wichtige Punkt. Mir hunn och ëmmer erëm betount, dass haaptsächlech d'Mëttelschicht an och niddereg Salairen frontal getraff ware vun deene Steiererhéijungen, déi während där ganzer Mandature passéiert sinn. An dofir brauche mer eng Upassung vum Steierbarème un d'Inflatioun. A mir kruten en Deel Recht op där doter Fuerderung. Net alles hu mer duerchkritt, wéi Der wësst, mee en Deel Adaptatioun vum Barème ass passéiert. An dat war e wichtigen Duerchbroch, well mer awer nach e puer Méint virdrun an Tripartitten wierklech gesot kritt hunn, dat wär no-go, Dat wär Harakiri, wann Der Iech erënnert, politesche, wann dat géif gemat ginn. Dat wär net machbar, net finanzéierbar. An op eemol ass et awer gaangen. An ech wëll awer och net verstoppen, dass et och dank dem Drock vum Roger Bell an senge Memberen a Militante war, dass mer dat Sujet, dee Sujet op den Ordre du jour kruten an och wierklech e klenge Schratt an déi Richtung passéiert ass. Dunn ass, wéi Der wësst, decidéiert ginn, Januar 2024 gëtt de Barème, de Steierbarème, en Deel un d'Inflatioun ugepasst, an zwar ëm 2,5 Indextranchen. Dat war net net dat Ganzt, wat hätt misste passéieren, mee en Deel ass passéiert. A mir wollten et jo awer scho vun 2023 un, mee dat ass technesch net machbar gewiescht. An duerfir ass gesot ginn, da kënnt fir d'Joer 2023, fir déi kal Progressioun entgéintzewierken, fir dem Phänomen vun der Adaptatioun vum Steierbarème un d'Inflatioun gerecht ze ginn, ouni dass mer et technesch kënne maachen, e Steierkredit, e Steierkredit, deen an der Héicht ass vun deem, wat jidderee vun eis, vun all de schaffende Leit an de Rentner kritt hätt, wann de Steierbarème ëm zwou Indextranchen adaptéiert gi wier. An dat war elo en technesch schwieregen, ëmsetzbaren Exercice, well et jo quasi en individuelle Steierkredit ass en fonction vun der Héicht vun der Pai, vun alle Revenuen an en fonction vun der, Steierklass, an där ee sech befënnt. An dat huet dann e bësse gedauert, bis dat da lo ëmgesat ginn ass. An et huet laang gedauert a mir hu wierklech och laang drop gewaart a mir si ganz frou elo ze gesinn, dass net méi spéit wéi den 29 Juni an der Chamber dat Gesetz dann enfin gestëmmt ginn ass. Dat ass vläit elo e klenge Schratt a Richtung Adaptatioun vum Barème un d'Inflatioun, mee et ass awer e wichtegen, och e symbolesch wichtege Schratt an et ass och e wichtege fir d'Entlaaschtung vun de Menagen an der Stäerkung vun der Kafkraaft vun de Leit. An dat war, mengen ech, den éischte Punkt vum nationale Virstand de Moien an och deen, wou mer awer wollten ervirsträichen, dass et elo, dass mer frou sinn, dass och dank eisem Drock an eisem Asaz dat dote passéiert ass. Dat heescht, elo ass d'Gesetz gestëmmt, elo kënnt et also zu der Adaptatioun vum Barème am ab Januar 2024 a fir d'Joer 2023 zu engem Crédit impôt. Si nennen e Crédit impôt conjoncture. an en entsprécht wéi gesot dem Equivalent vun enger Adaptatioun vun zwou Indextranchen. A mir hunn och elo en OGBL News, wann Der do d'Zuele genau wëllt hunn, ech kann elo net hei duerchgoen, dann dauert et nach méi laang, vun deem, wat d'Héicht vun deem Steierkredit wäert sinn. Elo gëllt deen 12 Méint vum Joer 2023, dat heescht all Mount kréie mer en. A fir déi Méint, déi elo scho passé si vun dësem Joer, gëtt et dann elo ab der Applikatioun vum Gesetz, E souzesoen e one shot vu Januar bis de Moment wou een deen an der Pai dobäi kritt vun deem Steierkredit. An dat ass awer eng Entlaaschtung an dat hëlleft awer och elo an der Situatioun wou mer dra sinn, wou alles ëmmer méi deier gëtt a wou d'Leit awer wierklech massiven Depensë konfrontéiert sinn, e bëssen ze entlaaschten. Mir sinn, natierlech schwätze mer net méi nëmme vun der Erhéijung vun den Energiepräisser, déi mer jo wierklech op eng gutt Aart a Weis awer kompenséiert hunn oder gedeckelt kritt hunn an der Tripartite. Mee mir wëssen alleguer, dass d'Liewensmëttelpräisser och an d'Lut gaange sinn, dass et wierklech jiddereen a sengem Portmonni et spiert, bis déif an d'Mëttelschicht eran, an dass dat hei awer schonn en Deel deem Ganzen entgéintkënn. An dat war. E wichtege Moment fir eis an och e wichtege Moment fir dee Bilan ze zéien an an eis ze soen als iewescht Gremium vum der gréisster Gewerkschaft am Land, Voilà, mir hu vill geschafft an dat war och wichteg an néideg an mir wäerte weider vill schaffen an leider geet eis d'Aarbecht, oder gutt geet eis d'Aarbecht net aus, mee mir hu vill Defien och virun eis. Well elo si mer och leschten nationalen Virstand virum Summer, mee och den zweetleschte virun de Chamberwahlen. An da wësst Der, dass dat och villes bedeit. Am Oktober gëtt déi generell politesch Orientéierung fir eist Land festgeluet an decidéiert. D'Wieler wäerten entscheeden, a wéi eng Richtung et soll goen. An dat betrëfft eis all. An natierlech als OGBL si mir direkt concernéiert, als éischt Representatioune vun de schaffende Leit an de Pensionéierten ass et eis ganz wichteg, dass hei eng politesch Orientéierung kënnt, déi am Sënn vun de Leit ass. An do sinn Honnertdausende vu Leit betraff, schaffende Leit an allen ekonomesche Secteuren, Lëtzebuerger oder anerer Nationalitéit, Résidents oder Frontalier, awer och hir Familljen, d'Rentner, Jongleit sinn alleguerten concernéiert direkt vun deem, wat do decidéiert gëtt. An duerfir invitéiere mir eis och, wéi mer soen, an déi Campagne électorale fir d'Parlamentswahlen. Mir sinn den onofhängege Gewerkschaftsbond, mir si parteipolitesch onofhängeg, mir soen dat, wat mer ze soen hunn, wéini mer et ze soen hunn, zu wee mer et ze soen hunn. Mir sinn net politesch neutral an dat geet och net als Gewerkschaft, dat kann een net sinn. An duerfir wäerte mer och, an dat hu mer och gemaach a wäerte mer och weiderhin eis Messagen do ginn. Dat hu mer elo viru Kuerzem Iech matgedeelt an enger Pressekonferenz. Do hate mer eng Broschür geschriwwen mat deem, wat mir mengen, wat eigentlech déi wichtegst Punkten an de Wahlprogrammer vun de Parteie misste sinn, a mir hunn eis do scho misste reduzéieren op déi allerwesentlechst Aussoe well mir hunn natierlech vill méi an eiser Programmatik, mee dat kënne mer jo net hei op Pabeier faassen, fir un all eis Memberen ze verschécken an un d'Parteien ze verschécken. Dofir hu mer hei e reduzéierte Programm versicht, och a kuerzer Form, a bullet points, matzedeelen op eisen Käraussoen a politesche Prioritéite fir déi nächst Regierung, respektiv fir d'Parteien, déi dat sollen an hir Parteiprogrammer integréieren, esou gutt et geet. Mir schwätzen iwwert d'Aarbechtsrecht, iwwert d'Aarbecht vum Mois, iwwert d'Weiderbildung an d'Ausbildung, mir schwätzen iwwert d'Steierpolitik, kloer iwwert d'Inegalitéiten hei am Land an d'Aarmut. Natierlech, rout Linn vum OGBL, den Index, dat iwwerrascht Iech net. Mir schwätzen awer och iwwert d'Sécurité sociale an d'Santé, Logement, eng Kris, déi mer wierklech och musse behiewen, d'Educatioun, d'Egalitéit zwësche Männer a Fraen, staark ëffentlech Déngschter an d'Wichtegkeet vun der Stäerkung vum Sozialdialog. Ech ginn elo hei esou séier driwwer, well mer schonn eng Pressekonferenz zum Sujet gemeet hunn an Der dat alles schonn normalerweis gesinn hutt. An dat hu mer op Pabeier bruet. Dat ass eigentlech à l'attention vun all eise Membere, well dat kënnt an eiser, an eisem Magazine, dem Aktuell, elo haut oder moar, mengen ech, eraus. An da kann all Member sech dat ukucken. An dat ass e bëssen dat, wat mir soen, Mir maache keng Walrecommandatioun, fir eng Persoun oder eng Partei, eis vage Recommandatioun ass eigentlech, kuckt iech dat doten un an deen, deen dat doten erfëllt, deen, dee läit op der richtger Linn an dee mécht eng Politik fir, fir d'Leit. An duerfir geet et un d'Leit, et geet un d'Memberen, mir ginn et och verdeelen, mir hunn et an eisen Entreprisen iwwert d'Delegatiounen an esou weider. A wann Dir interesséiert sidd, mir kënnen Iech och hei den elektronesch dat schécken. Dir hutt et op Pabeier, kritt et, mee mir kënnen Iech dat och elektronesch zouschécke loossen. Mee et ass fir d'Leit, mee et ass awer natierlech och fir d'Politiker, dat wësst Der. An dofir hu mer och et un all politesch Parteie verschéckt. An mir hu se och, also dat ass elo eng ganz eng Nouvelle, well Der dat nach net öffentlech matgedeelt hutt, mee mir hunn de Parteien och gesot, mir géifen eis gäre mat hinnen austauschen an dat am beschte virun eisem Comité national, dass d'Leit och kënne matkréie live, wat déi eenzel Vertrieder soen. An duerfir hu mer déi eenzel Parteien invitéiert op eng Table ronde, wou mer dann och kucken duerch, Och do kënne mer net de ganze Programm duerchhuelen, mee duerch déi Haaptsujeten, déi eis concernéieren, déi eis interesséieren, déi eis Prioritéite sinn, wëllen duerchgoen an der Table ronde. An déi Table ronde soll sinn den 13 September hei an der Maison du Peuple owes, wou mer hoffen, dass all. D'Parteien e Vertrieder schécken, fir do eng animéiert Debatt kënnen zu den Haaptsujeten ze féieren. Ech hunn Iech elo hei quasi duerch d'Inhaltsverzeichnis vun der Broschür gefouert. Natierlech sinn d'Sujete wéi Digitaliséierung an och Ekologie an Transition juste ganz wichteg Sujeten. Déi sinn transversal, fannen déi sech an all den anere Sujeten erëm. well dat gehéiert zu deem grousse Ganzen an et kann een net iwwert Klimaschutz an Ëmwelt schwätzen, wann een dat net mécht am Beräich vun der Aarbecht, am Beräich vum Logement, am Beräich vun de Steieren, am Beräich vun de Kampf géint d'Inegalitéiten etc. Soudass mer och de Moien a eisem Comité national nach eng Kéier dat dote presentéiert an diskutéiert hunn an a mer de Constat hu misste maachen, datt mer du pain sur la planche hunn, wéi een op Franséisch seet, a vill, vill Aarbecht op deenen eenzelne Chantieren do virun eis hunn. An déi, dat konkretiséiert sech schonn eleng domadder, datt mer gesinn hunn, datt kuerz nodeems mer och eis Revendicatiounen hei public gemat hunn, mä vun där anerer Säit, wann een esou ka soen, vun der Arbeitgebersäit eng Reaktioun kruten oder eng Géigepropositioun kruten. D'UEL, wéi Der gesinn hutt oder verfollegt hutt, war jo kuerz drop mat enger Pressekonferenz visibel. wou si jo u sech hire Point de vue duerstellen a mir sinn och de Moien eng Kéier duerch hir Fuerderungen oder Visiounen gaangen. Et muss een ufänken domadder, datt d'UEL als gréissten Arbeitgeberverband zu Lëtzebuerg, als Sozialpartner vum OGBL an allen nationale Gremien, als Verhandlungspartner op allen Ebelen, jo an eisen Aen och eng ganz Rei gemeinsam Interessen huet an ee vun deenen ass och e bëssen de Motto vun hirer vun hirer Publikatioun an dat ass d'Pénurie de main d'oeuvre. Mir wëssen, datt mer quasi flächendeckend an allen ekonomesche Beräicher Leit sichen a Personal Fachkräftemangel hunn an dat ass och e bëssen de Slogan vun hirem vun hirer Publikatioun Sustainable Talents. obwuel mer och bedaueren, dass mer ëmmer elo vun Talents schwätzen an hannendru sti scho Mënschen, déi mer brauchen a sichen, Professioneller an alle Secteuren, an si sollen och sustainable sinn. Jo, mir hoffen natierlech awer och, dass d'Aarbechtsplazen et maachen, dass se kënnen durabel duerhalen, dass d'Aarbechtsbedingungen an d'Paien et erlaben, dass se eben hire Wee um Lëtzebuerger Aarbechtsmaart kënne goen. Mir bedauern awer dann, dass, ok, mir maachen de Constat, mir siche Leit a mir hunn eng Pénurie de main-d'oeuvre, dass d'Solutioune vum Patronat vu Lëtzebuerg an eisen Aen eigentlech Leit éischter nach ofschrecken, do Aarbechtsplazen zu Lëtzebuerg ze sichen, wéi der ze fannen. An dozou gehéiert, dass se halt Hir Solutioun déi ass, datt se d'Leit méi flexibel wëlle schaffe loossen an Term vun Aarbechtszäiten e bësse soen, jo mir kënnen eis net esou rigid u Pläng halen an un Organisatiouns Aarbechtszäitorganisatiounspläng, mir brauche méi Flexibilitéit. Dir kennt dat Thema, datt dat d'Léisung soll sinn, all Zäit asetzbar an zréckruffbar sinn. Fir de Patron, an eisen Aen, mécht dat d'Aarbechtsplazen éischter méi onattraktiv a méi méi schwiereg och, well et ëmmer méi incompatibel gëtt fir d'Conciliatioun zwëschent Beruffs a Privatliewen, a gläichzäiteg jo awer och net fir d'Attraktivitéit vun de Beruffer suergt, an och an eisen Aen net net up to date ass, dat elo hei an dem heutege Kontext erëm no vir ze bréngen. Si schwätzen och vun enger Flexibiliséierung vun dem Form vun den Aarbechtsverträg. Mir sinn als Gewerkschaft ëmmer nach a wäerten ëmmer eng Prioritéit op de Contrat de travail à durée indéterminée setzen. Dat ass fir eis den eeneg richtegen Aarbechtsvertrag, deen dee soll gëllen. A mir wëllen och, datt esou vill wéi méiglech op CDIen zeréckgeruff gëtt, A wa mer héieren eng UEL, déi seet, mir wëllen eng Flexibiliséierung vun der Form vun den Aarbechtsverträg, dann ass dat fir eis éischter d'Alarmglacken, déi lauden an soen, mir wëlle méi op prekär Aarbechtssituatiounen, zäitbedingten Kontrakten an onsécher Zukunft fir jonk Leit, déi an de Secteure wëlle kommen. Ee grousse Punkt, an dat ass fir eis, mengen ech, mat ee vun de gréisste Knackpunkten, dee se ervirhiewen, ass, datt se wëllen de Pensiounssystem reforméieren. An do ass et ganz einfach, Do soe se, mir wëllen, si hunn haaptsächlech zwee Punkten, Mir wëllen, datt d'Leit méi laang schaffe goen, a mir wëllen, datt déi mat den héije Paie manner abezuelen an eise Pensiounssystem. Jo, dat ass natierlech e bëssen de Contraire vun deem, wat mir mengen, datt de richtege Wee ass, fir de Lëtzebuerger Aarbechtsmaart méi attraktiv ze maachen, mee och fir eise Pensiounssystem ze pérenniséieren an ofzesécheren. An ech kommen nach drop zréck, mee dat wäert sécherlech e Sujet sinn. Bei de Steieren och ass hir Fuerderung, méi Attraktivitéit, fiscal fir d'Entreprisen, woubäi mer an der leschter Regierungsperiod zwou Steiersenkunge fir d'Entreprisen erlieft hunn an eng ganz Rei Steiererhéijunge fir d'Personne physique. Mir sinn eigentlech der Meenung, datt de Contraire muss passéieren a datt elo endlech méi Steiergerechtegkeet muss zwëschent de Personnes physiques an den an der Steierfro insgesamt passéieren, méi Gerechtegkeet zwëschent de Besteierung op Revenuen an de Besteierung op Kapitalerträg an dofir ass dat do e bëssen net nozevollzéien an eisen Aen. An ee klenge Punkt, wou mer eng Gemeinsamkeet hunn, ass jo och interessant, ass déi Fro vum Télétravail. Do prekoniséieren si awer och eng Harmoniséierung vun de Reegele mat den Nopeschlänner, fir den Télétravail kënnen ze optiméieren. Do si mer och de Moie ganz kuerz drop agaangen an an engem Saz gesot, dat hutt Der elo matkritt, Mir si ganz frou driwwer, dass de Reglement 883 zu dem, an ech betoune just, Deel Sécurité sociale vum Télétravail elo zu engem Accord fonnt ginn ass. Souwuel Lëtzebuerg huet ënnerschriwwen, wéi d'Belsch an Däitschland hate jo schonn ënnerschriwwen, an elo ganz rezent och Frankräich, sou dass mer mat eisen dräi Nopeschlänner elo eens sinn, dass op deem Deel op d'mannst de Seuil vun de Stonnen, déi machbar si fir d'Sécurité sociale am Télétravail, erhéicht ginn ass. Elo si mer also do an enger Situatioun, wou mer elo e bësse kënnen, Loft erakréien fir den Télétravail, mä ech betounen wierklech, dass just dee Volet Sécurité sociale, dat heescht déi ganz Fiskalitéit ass nach net concernéiert an dass och just wat den Télétravail ubelaangt. Mir hunn, mir gesinn awer, dass mer op jidde Fall, egal wéi et elo weidergeet a schwéier Zäite kommen an och weider Attacke vun, Patronatssäit do wäerten erliewen an eis weider mussen asetzen, op allen Niveauen, fir d'Interessen ze verteidege vun de Leit. An dat gëllt och politesch, an dorobber si mer och de Moien agaangen, e grousse Volet vun der Politik, déi hei am Land gefouert gëtt, sou wéi an allen europäesche Länner, ass natierlech dat, wat vun eiser Europäescher Kommissioun virgeschriwwe ginn ass. Mir si momentan voll an deem Prozess Semestre européen, wou mer déi Bréisseler Recommandations par pays elo duerchhuelen, zesumme mat der Regierung a mat de Sozial-, also mat de Patronen. A mir gesinn do op eis duerkommen, dass d'Zäiten net méi einfach wäerte ginn, fir et elo emol léif auszedrécken an an engem Saz gesot. Mee effektiv ass d'Europäesch Kommissioun schonn erëm e bëssen zréck op der Fro vun dem Spueren a recommandéiert de Länner, erëm méi op d'Brems ze drécken an de Krunn e bëssen zou ze dréinen. Mir hate wärend Covid an och duerno nach déi Escape Clause an de Règles budgétaires, wou et elo drop esou lues op de Wee. geluet gëtt, fir erëm zréckzekommen zu de budgetäre Reegelen an de Länner vun Europa, wat da bedeit, datt datt misst méi lues gefuer ginn. An dat ass awer an eisen Aen total kontraproduktiv, well mir misste jo elo kontrazyclesch agéieren an d'Investissementer héichhalen a budgetär do net Net op d'Spuerbrems drécken, well, well, well dat féiert zu deem, wat mer ebe erlieft hunn no der leschter Kris, d'Weltwirtschaftskris, déi, wou an alle Länner no der Kris Austeritéitspolitik bedriwwen ginn ass, mat hire ganze fatale Konsequenzen. souwuel op sozialem Plang wéi awer och op wirtschaftlechem Plang, an dat ass jo och beluet, an natierlech och op politeschem Plang, well dat Frustratiounen ervirhieft. An deemools hu mer déi Austeritéitspolitik ganz haart hei erlieft, hei zu Lëtzebuerg. Dat war dann ënnert dem deemolege Minister Luc Frieden, deen 2012 de ganzen, mir hunn en ëmmer Spuerpak genannt, Zukunftspak op den Dësch geluet huet, fir mat enger ganz, ganz grousser Rei u Spuermesuren, déi d'Leit direkt betraff hunn. A mir warnen do virdrun, Dat geet net méi esou mam OGBL duerch. Dat kënne mer och net maachen. Dat wier wierklech dat Kontraproduktivst, wat mer elo kënne maache fir eis an d'Generatiounen no eis, elo unzefänken an deene Polykrisen, an deene mer eis nach befannen, an an enger hoffentlecher Sortie de crise en vue ze soen, Elo gi mer iergendzwou ufänken Austeritéit ze maachen. Dat wär wierklech de falsche Message an dat ass dat, wat den nationale Virstand de Moien nach eng Kéier wollt soen. A wann Europa eis Recommandatioune gëtt, wou mer kënne spueren, da si mer et gewinnt, mee dann hu se ëmmer déi gutt Idee op eise Pensiounssystem ze klappen. Ok. Dat ass och net nei fir eis. Dat ass jo alle Jahre wieder, hu mer déi Attacken, wou do geridde ginn. Mee am Moment ass et leider esou, dass dat sech an enger allgemenger Stëmmungsmache do ronderëm eise Pensiounssystem abett. An et muss een och soen, dass d'Vertrieder vum Patronat och zënter enger Rei Méint no vir ginn a soen, mir mussen eise Pensiounssystem reforméieren. Mir erliewen och, wat an Europa passéiert, an anere Länner, a mir gesinn e bëssen d'Richtung, an déi dat soll goen. Mir hunn och de Bilan virleie vun eisem Pensiounssystem vun der IGSS, deen eis seet, Opgepasst, et kéint enke enk ginn. An alles dat wollte mir einfach mol enke mat e bësse mat Fakte widerleeën an och weisen hei, déi Stëmmungsmache do, déi ass mat Virsiicht elo ze appréciéieren. Et ass ganz wichteg, dass jidderee sech bewosst ass, och dobaussen, dass wann ëmmer gesot gëtt, wann all d'Stären esou stinn, wéi se virausgesinn, dass am Joer 2070 eng Rentemauer erreecht gëtt, datt mer do wierklech am Beräich vun der Kristallskugel sinn, well dat ass net, dat ass haut net viraussobar. All déi Projektiounen, déi op 50 Joer gemeet ginn, déi hu sech och an der Vergaangenheet ëmmer als falsch erausgestallt, wat jo ganz normal ass. Wa mer elo kucken, wann een haut am Joer 2023 seet, 2027, wann all, wann all. d'Pronosticken esou ausgesi wéi haut, a wann d'Leit an der Moyenne X Kanner kréien, an d'Produktivitéit an der Moyenne Y héich ass, an den Emploi sech an der Moyenne Z entwéckelt, dann kéint et sinn, datt mat 2070 et enk gëtt an de Reserven. Jo, dat, dat ass jo einfach ze veranschaulichen, wa mer eis virstellen, 1973 hätt ee gesot, am Joer 2023 gesäit et esou aus, da wësse mer jo, deen hätt jo total donieft geleeën. An alleng déi lescht dräi Joer missten eis jo weisen, wou mer Covid, Pandemie, en Krich an Europa mat senge geopolitesche Konsequenzen, Energiekrisen, Handelskonflikter an der ganzer Welt, wann een dat alles kuckt, wou jo net virauszegesinn war, da weess ee jo, datt ee jo elo ganz schwiereg ka soen, wéi et sech op esou eng laang Zäit op d'mannst weider entwéckelt. An dofir si mir net frou mat der Science Fiction, also vläicht op aneren Niveau, mee net an der Berechnung vun de Pensiounen. A mir soen, komm mir kuckten, wat elo haut an an der kommender, an enger virausschaubarer Zukunft riskéiert ze passéieren. An do si mir an enger confortabeler Situatioun. An dat muss een awer och eng Kéier einfach soen als Widderleeung. Zu där Schwaarzmolerei, déi passéiert, mir hunn do als Beispill, also do ginn et ganz vill Zuelen, déi dat och widderleeën, mee mir hu jo d'Reserve vum Fonds de compensation, déi Der alleguerte kennt, déi mer haut hunn, déi ganz confortabel sinn an déi eis et elo nach erlaben, mir si lo bei 23,4 Milliarden Reserven am Fonds de compensation, wou nach e Sold vun 1,5 Milliarde vun der Pensiounskeess dobäikënnt. Dat heescht, mir si bei 24,5 Milliarden Euro. Also ech mengen, dat ass scho virbildlech, och am Verglach zu anere Länner. An do ass de Moien ausgerechent ginn, dass mer domadder haut nach kënne 4,29 Mol all eis Ausgabe vun der Pensiounskeess couvréieren. Also mir sinn nach net am Zuchzwang, loosse mer emol esou soen. An och déi Panik wëlle mer e bëssen eraushuelen an et ass wichteg, dass mer dat betounen. Au contraire si mer der Meenung, dass e musse Saache redresséiert ginn. 2012 gouf et déi lescht Pensionsreform, d'ailleurs och op D'Projectioune baséierend, déi deemools gemat gi sinn, déi zéng Joer duerno scho falsch sinn, also total falsch, also onnéideg waren, déi doten negativ Pensiounsreform ze maachen. An déi Pensiounsreform, déi huet dann eng ganz Rei Verschlechterunge mat sech bruet. Och do wëll ech elo net haut de Mëtten drop agoen, mee wann et Iech awer interesséiert enke ze gesinn, wat mer alleguerte verléieren an d'Generatiounen no eis duerch déi Pensiounsreform zu 2012, gëtt et en excellenten Econews vun der Chambre des Salariés, dee fannt der op hirem Site, a mir kënnen Iech deen och schécken, deen dat ganz gutt resuméiert. Hei an op der éischter Säit gesitt der et, Schonn alleng duerch d'Deterioratiounen, déi duerch d'Pensiounsreform 2012 passéiert sinn, ass ee mat engem Duerchschnëttsloun, wann een deem seng Pensioun no der Reform krut, am Verglach zu virun der Reform, ass se 13 Prozent méi niddreg wéi virun der Reform. Dat mécht vill Euroen aus, och fir Retraitéierter hei am Land. Do dozou kënnt déi zweet Mesure, den Non-réajustement intégral, deen och an der Pensiounsreform decidéiert ginn ass. A wann een dann deeselwechte Salarié hëlt mat engem Duerchschnëttsloun, dann ass deen, wann e 25 Joer an der Pensioun war virun der Reform oder 25 Joer an der Pensioun ass no der Reform, da verléiert e bis zu 32 Prozent. Da si mer a Beräicher vu 400.000 Euro. déi e manner Rent kritt wéi virun der Rentereform vun 2012. Mir sinn der Meenung, dat war falsch an dat war och net néideg zu deem Zäitpunkt. An dat heescht, da misst een haut eppes maachen, fir d'Mindestrent ze erhéijen, fir déi doten Elementer ze reajustéieren, wéi weider a Richtung Verschlechterungen ze goen. An do och nach ee Wuert zu der UEL. Hir Léisung fir d'Pensiounen ass dann, d'Soutenabilitéit vun, vun dem Pensiounssystem, an dozou gehéiert op kee Fall d'Cotisatiounen erhéijen, an dat hu mir och ëmmer gesot, deen Dag wou alle Strécke reissen a wou mer wierklech mussen eppes ënnerhuelen, well mer an Zuchzwang kommen, dann hu mir eng ganz Rei Mesuren, an dozou gehéiert och d'Cotisatiounen erhéijen, wann et noutwendeg ass. Do soen si op kee Fall, obwuel mer do ee vun den niddregsten Taux am europäesche Verglach sinn. Mee wat wëlle se? Jo, den Alter an d'Lut setzen, wou mer an d'Pensioun ginn. An dat gehéiert, dat soll dann och zu der Attraktivitéit vun eisem, vun eiser Ekonomie an eise Beruffer féieren. Den Alter an d'Lut féieren, well mer jo alleguerte méi al ginn. De Carlos huet eis, de Carlos Pereira, zoustänneg fir den Dossier beim OGBL, deen Der kennt, deen huet eis de Moien awer onerenke gesot, dass déi Espérance de vie do relativ ze gesinn ass, well mer, och wann d'Espérance de vie zum Deel an d'Lut gaangen ass an dann nach just zum Deel, dann ass et eng Espérance de vie, awer net en bonne santé. An da kucken ech all déi Secteuren, déi gedrummt hu während Covid, wou mer applaudéiert hunn an der Première ligne an déi Aarbechtskonditiounen hunn, déi richteg schwaarz sinn an Léin, déi richteg niddreg sinn, an deene soe mer, Elo, du gees nach e bësse méi laang schaffen, an déi scho krank geschafft sinn, fir well der jo alleguerte méi al gitt, dann ass dat sécherlech net e Facteur fir méi Justice sociale a besser Qualité de vie zu Lëtzebuerg ze kréien. Dat ass deen éischte Punkt. An da wëlle se eben de Plafond cotisable erofsetzen, dass déi Räich einfach nach manner mussen abezuelen. An do soe mir, de Contraire muss passéieren. Mir mussen, wann et dann noutwendeg ass, eppes ze maachen, d'Cotisatiounen deplafonéieren. An dat, dat wär sozial gerecht. Finalement hu se och nach ee klenge Punkt och an hirem Programm, ass och deen, dass se soen, Mir wëllen de Processus de prise de décision an de Betriber erëm bei de Patron leeën, dat heescht ewech vun de Kollektivverträg, wat eigentlech contraire ass zu allen europäesche Recommandatiounen oder den Obligatiounen, déi eis soen, Dir musst den Taux de couverture vun de Kollektivverträg eropsetzen an eppes, wat mir als OGBL scho laang fuerderen. Och do si se wäit ewech vun alle soziale Gerechtegkeet a vun allen europäesche Recommandatiounen. Esou dass d'Defien eis net ausginn. An dann, fir resuméiert dat ze soen, dee politeschen Volet vun eisem Comité national ofzeschléissen, Mir wäerten sécher Diskussiounen kréien op der Fro vum Aarbechtsrecht. Mir brauchen do, mir hunn e Reformstau, ech hunn dat schonn oft gesot, Covid ass elo laang gesot ginn, duerch Covid konnte mer net villes maachen, mee et geet elo duer an et gëtt wierklech Zäit, dass mer do, déi Saachen do verbessert kréien. Mir brauchen déi Diskussioun ronderëm d'Kollektivvertragsgesetz, mir brauchen déi Diskussioun ronderëm d'Aarbechtszäitreduzéierung, mir brauchen déi Diskussioun ronderëm d'Mindestléin, all déi Froen do ronderëm Plan maintien de l'emploi an esou weider an esou virun. Mir wäerten Diskussiounen op de Pensiounen kréien, dat hunn ech elo gesot. Mir wäerten natierlech weiderhin ëmmer erëm Diskussiounen kréien iwwert den Index, well och do ginn d'Attacke weider. Mee do ass an engem Saz gesot, fir eis bleift dat eng rout Linn. Et war ëmmer eng, et ass eng an et wäert eng bleiwen. An do ginn eis, also wéi gesot, d'Challengen net aus. An e leschte groussen Dossier, dee mer de Moie méi en long et en large diskutéiert hunn, ech maachen et elo ganz kuerz aus Zäitgrënn, ass d'Fro vun der Sécurité sociale an der Santéspolitik hei zu Lëtzebuerg, well dat ass jo e politesch brisant Thema, wéi Der alleguerten wësst. An do kréie mer mat, wat leeft, a mir wäerten eis do ganz, ganz staark dogéint wieren. Mir gesinn eng AMMD aktuell an aner politesch Kräften an aner Stëmmen aus der Gesellschaft, déi eigentlech alleguerte rudderen a Richtung vun enger Kommerzialiséierung vun eiser Gesondheet. An dat ass e Wee, dee fir eis net gangbar ass, well dat ass ee vun den Deeler vun der Gesondheetspolitik, un där mer festhalen. Mir hunn e ganz, ganz staarken öffentlech finanzéierten, solidaresch finanzéierten Gesondheetssystem hei zu Lëtzebuerg. An deen, dat muss ee sech och heiansdo bewosst sinn, datt deen och deen eis duerch Krise gefouert huet, an net zulescht eben duerch déi Pandemie, am Verglach mat anere Länner, well mir eben net zougelooss hunn, datt sech Leit hei beräichere komme mat eisen ëffentleche Gelder op dem Bockel vun de kranke Leit. An dat musse mer ofwieren. An ech soen Iech, dat do, do ginn et ganz vill Kräften, déi do dogéint wierken an déi elo dovunner schwätzen, mir mussen dat Ganzt liberaliséieren, fir et ze verbessern. An do ass et de Contraire néideg, Mir mussen et ofsécheren a mir mussen et stäerken, fir dogéint ze schaffen, dass mer net an eng Zweeklassegesellschaft kommen, wou sech wierklech nëmmen nach déi Superräich kënne leeschten, bei den Dokter ze goen an anerer manner bis zu guer net. Dat musse mir haut. hei zu Lëtzebuerg verteidegen, esou haart et ass. Awer dat ass e ganz, ganz wichtege Punkt. Mir sinn de Moien do ganz déif drop agaangen. De Carlos huet e Rapport gemaach vun der Quadripartite, wou sécher dat do alles en Thema ass, wou mir asti fir Verbesserunge vun de Prestatiounen an dem Gesondheetswiesen an eis wierklech wäerte wiere géint all, all Verschlechterungen. Mir sinn och frou, datt d'Ministere vun der Sécurité sociale an der Santé haut soen, si och, si géint de Ofbau bei de Prestatiounen an si och stinn zum ëffentleche System, mee da brauche mer haut eng Stärkung vun dem System an net eng Schwächung. Mir sinn och frou, dass et sech beweegt um Dossier vum Tiers payant, nenne mer en elo, haut heescht e PID, Paiement intégral direct, Dir wësst vu wat mer schwätzen, dass een da seng Dokterrechnung net muss integral virbezuelen, mee eben do direkt Couverture kritt iwwer d'CNS. Dat si gutt Saachen, mee egal wéi, do ass vill ze maachen. Mir brauchen och vill Verbesserunge vun deem System, mee dat muss sech awer ëmmer abetten an eisen ëffentleche Gesondheetssystem. An dat ass och e bëssen dat, wat de Plan national de santé Virausgesat, dat ass jo elo ganz rezent, ass dee presentéiert ginn. Mir hu gëschter e Communiqué de presse dozou erausginn, hutt Der vläicht gesinn. Mee do ass den, de mot d'ordre ass deen, et geet an déi richteg Richtung, well do hu mer eng politesch Unerkennung dovun, dass et muss an öffentlecher Hand bleiwen an dass et net däerf un ultraliberal Kräfte geroden, dass et privatiséiert gëtt an dann vu privater Hand ennt, mee et muss och elo nach alles ëmgesat ginn an an d'Praxis gesat ginn. An dat ass sécher och ee vun den Defie vun der Zukunft a vun den nächste Jore vun der nächster Regierung a fir den OGBL natierlech, fir eis dofir anzesetzen. Mee mir sinn net alleng. Mir sinn op europäeschem Niveau d'selwecht mat allen anere Gewerkschaften D'Véronique Eischen war fir den OGBL um Kongress vum Europäesche Gewerkschaftsbond an hatt ass de Moien drop agaangen, wat do den ambitiéise Programm vum EGB op europäeschem Niveau ass, dee mer quasi ganz kënnen ënnerschreiwen. Alles Erausfuerderungen, déi mir deelen. An en EGB, deen haut och Opriff zu gewerkschaftlechen Aktiounen, an Dir sidd, mir mussen eis wieren an d'Interesse vun de Leit stäerken. An do ass, an och dofir, wann nach weider Froe sinn, ech muss elo e bësse méi séier driwwer goen, mee sécherlech Challengen, déi mer a ganz Europa kennen an alleguerte gemeinsam als Gewerkschaftler deelen. An da si mer, fir ofzeschléissen, an eisem Comité national, wéi ëmmer op déi eenzel Secteuren agaang. Et ass vill, ech soen Iech, et ass vill lass. Ech soen, ech kann elo net all all Detail agoen. E puer gutt Nouvellen ass, mir hunn nei Kollektivverträg ënnerschriwwen, wou mer net waren. Och dat gëtt heiansdo ignoréiert, datt mir och awer ëmmer erëm fäerdeg bréngen op Plazen Kollektivversträg ze verhandelen, wou et kee gouf. An een klenge flotte Beispill ass awer e klengen Deel vun der Goodyear, also dat ass eng separat asbl vun der Goodyear, dat sinn Infirmieren oder Gesondheetspersonal fir d'Goodyear an déi hunn einfach näischt gehat, also déi hate kee Kollektivvertrag, déi si weder ënnert d'Goodyear gefall nach ënnert de Gesondheetskollektivvertrag. Do hu mer elo e separaten Accord och fonnt, wou déi Leit dann eng Grille de salaire kréien. Déi waren och ganz mobiliséiert an hu laang geschriden. Et war e laange Wee, wou se hu misste goen, mee dat, dat ass awer esou. Mee am Commerce kritt Der och mat, am Handel hu mer quasi dagdeeglech nei Kollektivverträg, déi mer ënnerschreiwen. Dat si gutt Nouvellë fir, fir déi schaffend Leit. Mir hunn awer och méi schwiereg Dossieren duerchgeholl. Zu éischt natierlech den Dossier vun dem Bausecteur. Do ginn ech elo net drop an. De Jean-Luc Dematteis sëtzt da, hien ass zoustänneg fir de Secteur. Mee et ass sécher eng schwiereg Situatioun. Och do gëtt Katastrophismus e bësse bedriwwen. Et gëtt eis gesot, jo dem Bau geet schlecht, dem Bau geet schlecht. Mee dat muss ee bësse relativéieren, gell, well de Bau ass net just de Logement, de Bau ass och de Stroossebau, Génie civil, alles dat, wou et awer weider boomt. wou et weider a virun allem och Joren a Jore Millioune Benefisser gemeet gi sinn an um Kollektivvertrag laang näischt geschitt ass fir d'Leit, déi schaffend Leit, déi awer do d'Staang ereecht gehalen hunn an déi och dee Räichtum mat erschaaft hunn do an deem Secteur. A mir sinn elo a schwierege Kollektivvertragsverhandlungen an do sinn d'Leit aus dem Syndikat, prett a mobiliséiert och fir sech dofir anzesetzen, datt et do zu engem Kollektivvertragsofschloss kënnt an si sinn och prett en Accord anzegoen an si maachen en Appell un d'Patronat do e raisonnabelen Accord ze fanne fir dee Secteur. Mee et ass net esou einfach och haut Egal wéi kënne mer net domadder liewen, datt d'Leit näischt sollen elo kréien, wou se längst schonn ganz, ganz laang waarden. Aner schwiereg Secteure sinn, an der Industrie hu mer eng Rei Plans maintien en emploi, an dat hutt Der matkritt, Restrukturatiounen, déi passéieren, mee dat leeft. Mir man dat, mir suergen dofir, datt d'Leit keng, also an der Beschäftegung bleiwen. och wa se vläicht net an hirem Betrib eng weider Plaz kréien, well do Produktiounslinnen zougemat ginn, ginn et aner Secteuren an der Industrie, déi gutt lafen. D'Industrie ass sécherlech ee Beräich, dee vun den Transitiounen staark betraff ass. Do fale Plazen ewech, mee do ginn neier geschaaft an do si mir dann dofir duer, fir ze suergen, dass keen op der Streck bleift. De Moie ganz haart konfrontéiert gi mat enger Schléissung Bosch-Siemens BSH. Mir wäerten e Communiqué maachen, e Betrib, deen zu Lëtzebuerg eng ronn 50 Leit beschäftegt an elo decidéiert huet, seng Dieren zouzemaachen. Net richteg hu mer et verstan, well en huet nach virun e puer Méint e Buttik opgemaach hat an esou. An et ass och gelaf, mee bon, et ass eng Décisioun vun der Maison mère. Zu Lëtzebuerg d'Filialen zouzemaachen, eng 50 Leit betraff. Mat Coca-Cola si mer, hu mer e Sträit op der Kollektivvertragsfront, si mer eis net eens, an dat geet elo op d'Schlichtungsamt. Och e Betrib, deem et eigentlech gutt geet, mee de Leit net wëllen Deel zréckginn. Jo. An esou si mer. D'Aarbecht geet eis net aus an se geet eis och op engem, op den allgemeng gesellschaftleche Froen net aus vun, Wéi gläich ass eis Gesellschaft dann? An domadder schléisse mer dann of, Mir sti fir d'Diversitéit, mir sti fir. Fräiheet a mir stinn och zu dem Pride Festival hei zu Esch, dee mer wäerte mat feieren, wéi alle Jahre wieder. An dës Kéier si mer grouss opgestallt, mir wäerten op der Demo mat deelhuelen, am Cortège, mir hunn e Stand als OGBL hei zu Esch a mir si ganz frou drop. Dir hutt d'Affiche och an der Vitrine hei gesinn vum OGBL, mir hunn der och hei iergendswou. Affichen, Buttons an esou weider Mir stinn zu der Diversitéit a mir stinn och fir Männer a Fraegläichheet an dofir ass eisen Departement Equality och aktiv a mécht eng ganz Rei un Aktiounen an eng Campagne gestart, déi ënnert dem Motto heescht, D'Plaz vun der Fra ass an der Gewerkschaft an net hannert der Kachplack. An dofir hu mer och do Affichen an eng ganz Rei Evenementer, Konferenzen, Formatiounen, Happenings zu deem Thema, wou mer sécherlech nach wäerten op Iech zréckkommen. Domadder hu mer dann eise Comité national ofgeschloss an ech meng Pressekonferenz. An et deet mer esou leed, gell. Ech weess och net, wéi mer dat heiten hikréien, mee et ass ze vill, ech weess. Merci fir Är Gedold.